अरे बहिनी नहीं जाना अचानक हमरा बहू के की भऽ गेलै नहीं भेलै हमरा तऽ समझे में नहीं आबे ये चुनमुनिया काकी छी ये ये चुनमुनिया काकी हाँ बाबा की बात क- काकी प्रणाम प्रणाम करना कहली की की बात है? अरे कनी चलती रहा हमरा अंगना में नहीं जाना हमर कनिया अकेले घर दुआर में छेले आ अचानक खेलाय लगले अपने से कहे है खा जेबो है चिबा जेबो है नहीं छोड़बो आँय, हमरो नहीं चीने हमरो क्या बजरा मारलक हन ओता पे उठा उठा बाजार लखन कनी चलती रहा कनी झाड़ फूक देती रहा ठीक ठीक छै हमरा आबै छै हम अपन बाली लऽ कऽ ठीक आँय आउ जल्दी हे भगवान की भऽ गेलै नहि भऽ गेलै हमरा तऽ कुछो समझमे नहि आबि गेलै आँय केहन चिकन तऽ रातिमे छलै आ अचानक अभी की भेलै नहि भेलै कनी चलू साखी जल्दी चलू अरे बहुत बार मेहरबानी होते अहाँ ओकरा ठीक कऽ देबै चलू जल्दी चलू चलू चलू चल बाप रे बाप चलू

अच्छा हमर कनिया की बिगाड़लक अहाँ के जे एकरा देह पे अहाँ एलिए हन आँय? कहियौ ना आ के भेजलक हन अहाँ? हमरा की बिगाड़ता हमर मर्जी बुझियो मर्जी अरे केकरा कहला पे अहाँ एता एलिए हन चुनमुनिया काकी अहाँ अपने पूछियो पता लगैयो की केना है नहीं है बताओ आँय? बताओ हमहूँ सब देबै खाना पीना

की भेलै काकी की भेलै की भेलै काकी कहू ने

ओ कुबड़ी वाली काकी ओ अपन बेटा से आके खेलकै तऽ ओकरा मोन नहि भरलै आय अब हमरा बहू पे लागल है अहाँ एकरा खाली केनाहितो ठीक कऽ दियौ आ देखियौ ओकरा हम की की करै छै घर पे जाके बजा के बजाओ अहाँ बजाओ अपन तंत्र मन से एते पे बजाओ ओकरा भेजू सनेश अहाँ अपन

के कहलकौ यार अरे हम बोल लेलियै हम हँ। एकरा पर मनुष्य देवा भेजने छै मनुष्य देवी भेजने छै हँ, तऽ तू चुड़ैल भेजने छियै हम भेजने छियै हमरा बीच में तू बाधा नहीं डाल नहीं डाल तू हमरा बीच में बाधा नहीं तो फेर तोरा बहुत बुरा भऽ जेतौ भऽ जेतौ बहुत बुरा तोरा नहीं ठीक करबे एकरा मार के ला जेबे मार के ला जेबे की बिगड़ला जे मार के अहाँ लऽ जेबै आइ जारे कि हमरा ई नीक लगै अरे नीक नीक लगे लगै है है ताहि ताहि दुआरे। दुआरे ओकरा से बात विचार करे कि ओकरा मार के लऽ जाए है आय

दूर छी नहीं केकरो भलाई करी तो नहीं केकरो बुराई करी ओ धनिया तू हमरा बीच में नहीं बाज हमरा बीच में तू नहीं बाज देख लिया हम कहै छी हमर कन्या के ठीक क दिया सही सही नहीं तो हम की से नहीं की क देब अहाँ के अहाँ की बुझलिए हन की करबी की बुझलिए हन की करबी ध्यान लगे छी तै दुआरे हम छोड़ने छी हैं नहीं तो अखन तक हम की से नहीं की क दे नतिरा भर गांव के लोग के बैठाबै छी अहाँ के रहे नहीं देब गांव घर में हैं की बुझले छियै ये हैं नहीं हम आग लगा के जिंदा जलेली ना अहाँ के तो देख ले वहाँ हमर कनिया के ठीक करू ये होते एकरा ये होते ई बहु पता त खिसिया गेले कहीं गांव समाज के बैठा के कहीं हमरा पर पंचायत बैठा दे त फिर दिक्कत भ जात आ जब पंचायत बैठत त कहीं केस कटा के केरहा खेरखा चूना लगा के आ कहीं गदहा पर नहीं हमरा घुमात आय ऐसे पहले एकरा ठीक करे पड़ते चुनमुनिया काकी अहाँ कनी देखू हमरा कनिया के

देखली लेकिन एकरा नहीं नहीं देखली अब अपन के तो अपनो के खा गेले हन, पराइयो के खाए ला चाहा है अंतर मंतर कोका झार बेंग पदल को पेटकुनिया लाद अंतर मंतर कोका झार बेंग पदल को पेटकुनिया लाद ई कौन मंत्र पढ़े है दान जोगन के यहाँ मंत्र सब होय छै कोन हेतै अल्लाह छुबाला ये

काकी अहाँके बहुत बहुत धन्यवाद जे सही समय पे आके हमारा कनिया के ठीक कली आइए काकी अहाँके कनको ला शर्म नहीं लगे है आय से अहाँके खाइए गेलिए बेटा के खाइए गेलिए आय आ तैयो अनका के घर के लोग के खेने घुरे छे आय कुलछनी का अहाँके अरे की मिलल अहाँके ई सब सीख के अरे केकरो भलाई करी बुराई नहीं करी आय नहीं केकरो बुराई करी आ से अहाँ सबके घरे घरे जाके बुराई करै छी ई सब करे के कोनो फायदा होइए आय? ओहे ना बुझे तऽ